wedi dod i Fae Jackson i nofio, neu fel dwi'n hashtag ar Instagram, oifad, fel dwi'n galw fe, um, i nofio dŵr ôl. Uh, nes i ddechrau tua chwe mlynedd yn ôl, hwn falle yw un o'r traethau gorau i ddod i nofio, gan bod e um, mor, er, mor gysgodol, mor gysgodol, gysgodlyd, um, mae yna ddigon o gysgod, a, a pan mae'r llanw mewn, mae ma, ma rhaid bod yn ofalus achos pan mae'r llanw mas, dyw e ddim yn bleserus iawn, mae'n ma llawn mwd, ond pan mae'r llanw mewn, mae'n le perffaith i nofio. Wel, amser i perffaith. Ers i fi ddechrau gwneud hwn tua chwe mlynedd yn ôl, pan o'n i'n dod ma bryd hynny. O'dd ambell un falle nawr yn y yn y gyman yn yn nofio hefyd yym falle pan o'dd yy mwy o don e os o'dd e bach yn fwy rwff o'dd ambell un yn syrffo falle. Ma' llwyth o bobol yn neud hyn erbyn hyn mae e mor boblogedd. Lawr y traeth gawn ni wel' yr haul yn codi draw yn y dwyrain fan 'na. Mae'n edrych yn ôl ynddo fe, a mae e'n ôl, ond cael y ger i gyd sydd yn bwysig. Um, cop fawr, dwym, a dim byd rhy gymleth i wneud lan, dim lasses, dim, dim creiau, dim uh, bwtwmau na dim byd cymleth i wisgo, achos pan mae'n dod, dod mas, mae nwylo i'n mynd i fod yn eitha o'r, a wedi jyst twlu popeth arno, a bant a fi nôl i'r car i dwymo lan. Okay.
Foment dyngedfennol. Er bod e'n heulog, wi'n addo, mae e'n oer 'ma. Mae'r aer tua un neu ddou gradd Celsius a mae'r môr, fel o'n i'n gweud, tua wyth. Oce, bant â ni. Ie, mae'n anodd i esbonio beth yn gwmws yw'r wefr o nofio dŵr oer, ond yym, Wi'n credu rili yn y bôn bod e'n rhywbeth uh, greddfol, bron yn primal os ydy, achos um, pan ti'n meddwl am... Uh, Twa, maen nhw'n sôn am fight or flight, yn yno. Pan ti'n meddwl am just cyn i ti fynd mewn, er bod fi wedi gwneud hyn am wych mlynedd nawr, neu fwy, mae dal y, y, y teimlad bach na o ofon cyn mynd mewn, a mae'r adrenalin yn cico mewn. So, mae'n rhywbeth, fel ni'n gweud, greddfol yn hwnna, bod ti'n goffa goresgyn yr yr ofn 'na. A wedyn 'ny ti yn, ti'n mynd mewn, ag wrth gwrs, ti dal yn fyw, ti wedi goroesi, ti wedi goresgyn yr ofn, ag yym ti'n dod mas a ma'r dopamine hyfryd 'ma yn llifo trwy dy gorff di, a ti'n timlo mwy yn fyw na bydde ti yn neud unrhyw beth falle. Yym ag wrth gwrs ma' hwnna nid jyst unwaith nawr ag yn y man fel t'wod fel os wt ti'n neud bungee jump ne' rwbeth mae e'n bob dydd os ti moyn e. Mae'n hyfryd. Mae am ddim a ti jyst yn mynd mewn a ag wrth gwrs pan ti mewn 'na ti yy yy yn yy yng nghanol natur yn peth mwya naturiol jyst bod me- yn y dŵr. Yym ti ca'l bach o ymarfer corff ma' ti timlo'n iach o achos 'na on' ma' jyst y teimlad ysbrydol bron a bod o fe- o fod yn y dŵr yn yy rwbeth allai'm rili esbonio ond rwbeth sydd yn yy Jyst rhoi rhyw fath o reset i fi ac yym ie yn itha hanfodol i'n ddiwrnod i. A nawr taclu'n gloi cyn i fi oeri'n iawn. O God! Lle i siarad nawr? Wrth gwrs be' ma' lot o bobl dyddie 'ma yn ffindo, a fi hefyd yy yn ffindo am nofio dŵr o'r yw pa mor dda mae e at dy iechyd meddwl di. So, be bynnag sy'n digwydd, be, be bynnag uh, i fi sydd wedi bod yn digwydd yn yn wythnos i o ran stres, neu, neu jyst o ran yn emosiynol, os dwi bach yn isel neu beth bynnag, mae ma bod yn y dŵr yma a'r teimlad ar ôl ni yn hwb enfawr, dwi'n ffindo, i'n iechyd meddwl i. A mae hwn yn ffix clo iawn. o ymarfer corff, ond o ran iechyd meddwl yn ddyddiol, jyst i gael y reset yna bob dydd, i gael yr, um, y cysylltiad yna gyda, gyda natur, i fod yn yr awyr agored, ac i gael y, y teimlad yna o, o ddod dros yr ofn yma. ac i deimlo yn fwy hyderus fel person. Mae'n wych. Fi'n synnu bod dim mwy ma heddi. O'n i'n siarad gyda'r hen boi na. Ac e ddim yn deall pan bod dim mwy ma. O'n i'n dod i'r Barri ambell waith pan o'n i'n byw yn Gaerdydd, wrth gwrs, fel mae pawb, ond des i nabod y Barri yn fwy na dim, wrth gwrs, trwy wneud Gavin and Stacey, a des i nabod pobl ma hefyd, Dyn ni'n dod lawr, cael coffi gyda Marco ar y ffrynt fanna ac yy jyst dod a wrth gwrs ma' pobl yn dechre nabod ti yn y Barri ac yym ma'n naturiol i fi i ddod 'ma nawr ond hefyd mwy na dim ma'r bae yma mor berffeth i nofio yno. Allai'm disgrifio pwy mor berffeth yma ti jyst yn gallu bron a bod wneud lengths draw ar hyd y bae pan ma'r llanw mewn a mae e'n dimlad hyfryd. Pwy all ddadle bod e'n le mor hyfryd gyda'r yy haul yn codi fanna yn y dwyrain a